Dem baş. Heptiya Guhorê me li ser Ehmedê Xanî û Mehmûd Zîna wî bîr û hizibên wî hindek agadarî dan. Me got ku tradisyona mesnevînivîsiyê ew e ku mesnevî pêşda bi munacat û şukrane û ne'tê dest pê dibe û dûra her helbestkarek li ser mîrê xwe yan şahê welatê xwe diaxive. Xanî digije wê nuqtê çun ne mîrekî wî heye ku derdê bibihê dengê bibihê derdê bizanbe. Ne jî padişahekî heye gazinda dike. Bi giştî Memo Zîna Xanî li ser li ser şêst piştî parve bûye, şêst bend e. Ji bilî munacatê bendê dî hemî bi Avadariyek wekî ser tîtrekê yan ser çawa bêjim serxetekê bi Nesra Musecce dest pê dibe. Nesra Musecce pexşana hunerî ye. Pexşana hunerî çi ye? Di nav çend hevoka tîne, hevokê hemû di nav de xwe dan kêş û qafiyeye. Bi kêş û serwaye. Ca di hawarê de rehmetî Celadet Bedirxan li ser vê ya tiştek nivîsiye, nivîsiye ku hemû serdêrên, bendên Memûzînê bi nivîsekê dest pê bûye ku em nizanin çi ye. Nê Celadet Bedirxan wê derê de şikesenefsiyê dike û nabêje ez hemû tiştî dizanim. Dibêje me ev ev pişka me nizanî çi ye. Heva çawa min got ku nesra musecce dibêjinê de bi kurdî em dikarin bêjinê pexşana hunerî. Pişka yekim me xwend em ê niha pişka duyem bixwînin û teorî ez gelekê naxwazim berfireh biçim em ê dîrek biçin ser deqa me mûzînê.

Munacateke digel sipasdariyê, sipasa Xweda dike ku Xweda em afirandin û ev hemû kaînata mezin ji bo me afirand û di îxtiyara me de ye. Digel şirovekirina kaînatê, stêran, çawenyar, çêbûna erd û esmanan, û ew rêk û pêkî û nezm û tertîba ku di nîveka îstêran de heye ew ê dibêje. Dibêje Eyy waw hidê bê şerî ku yekta, weyy waw hidê, weyy waw ci dê bê nezîr û hemta. Wahid yane yekî tik tenê, bê şerîk yane şirîkê tune bê heval e, yekta dîsa yane yekî tenê, weyy waw ci dê bê nezîr û hemta. Wacid yenê xudan, xudansazker û bedîhêner, kesê ku tiştekî tîne vücûdê, peyveke erebî ye. Nezîr jî yenê hevta, wek, bênezîr yenê kesê ku nezîr û heval û heftayê wî tune ye. Bi giştî em dikarin wiha şirove bikin, bêjin ku xanî dibêje.

Rêveberiya me dikî û dawiya wê dibêje ey baqî yê bê zevalê daim wey hadî yê bê fenaê qaim. Yanê mirov erebî nizanibe mirov nizane çi dibêje tewawê peyva erebî ne. Baqî kesê ke here hereyî dimîne bê zeval kesê ku zevala wî tune ye wenda nabe daim yanê berdewam hemêşe. Hadî kesê ku rênmûnya mirov dike, evan hemû navên Xwedê ne. Ey Faliqê erd û asimanan, wey Xaliqê cumle îns û canan. Faliq yanê kesê ku du tişta ji hev cuda dike, reşatî û sipîtayê hev cuda dike, şev û rojê hev cuda dike. Ey faliqê erd û asimanan, ey kesê ku te erd û esman ji hev du cuda kiriye, veqetandiye. Wey xaliqê cumle îns û canan, ey bedîhêner û afirînerê mirovan û hemû canliberan. Milk û melek û felek bi carek, bil cumle te çêkirin tebarek. Mulk, erde, zevî ye, ax e, melek, firişte ye, felek, çerxa felekê ye, bil cumleyanê hemû, dibêje Xwedê te mirov û erd û melek û felek hemû pêk ve afirandin. Her çî ku te çêkire înik û kar, her yek di hedê xwe de sezawar. Divê Xwedê û te her çi tiştak çêkiriye hemû jî di cihê xwe de te afirandiye û hemû jî hêjan e û pêdivîn e. Ev neh sedefê di pir mirarî, dur û şeveyêd şefaf û tarî. Ev neh sedefên di pir mirarî, neh sedefên ku tu jî gewher û mirwarî têda ne. Mebest çi ye? Mebest neh stêrên asmanî ye, neh stêrên gerok yên. Selefyanê dibêje ez ê rûyê pirtûkê bixwînim. Neh selefê di pirmirarî, neh selefên tijî mirwarî birîtî ne ji neh qatên asimanan ku tijî ne ji istêrên çilhilok. Qatê asimanan, her qatek asiman re dibê tijî mirwarî de. Mirwarî teşbîhek e ji istêr a, yan jî istêr teşbîhê mirwarî de kiriye. Aleykum selam Xeçav. Heftê di misalê durrê xeltan her şeş cihet û çehal erkan, her heft stêrên ku wekî mirwarî tên zivirok in digerin, behsa stêrê gerok dike û her şeş cihet û çehal erkan, şeş alî heye, jor û jêr û çep û rast û şimal û cinûb, behsa wê ye. Yanî ez di.

Ma welê di selaset çi ye? Heywan û nebat û cemal e. Temamê hebûnê ji van sê tiştana pêk tê. Giyanliber û riwek û ruske û berke. Her sê weredê di pir mewalî ew her sê tiştên ku gele tişt ji wan çêdibin, xebra û sema. Xebra erd e, Sema ji asiman e. Digel meqalîd, meqalîd pirjimariya miqladê ye, miqlad yanê kilîd. Divê Xwedê û te erd û esman digel kilîdên esraran afirandin. Di erebî de peyva erz jî heye, erz koka xwe kurdî ye derbasî zimanê erebî bûye. Di erebiya resen de ji erdê re xebra dibêjin. Lewh û qelem û sewabit û erş, heywan û nebat û maden û ferş. Divê ji Xwedê te lewhê mehfûz û qelem û stêrên sabit û gerok digel heywan û riwek û maden û erdê afirand. Wana hemû di pesta Xwedê danî ku Xwedê ev hemû mewcudat afirandine, erd û esman û stêr û. Zahir zahir kirin ev qeder senaye peyda kirin ev qeder bedaye dibê te ev hemû senetên ciwan ev hunerên ciwan te zahir kir te ji nebûnê hanî hebûnê peyda kirin ev qeder bedaye ev tiştê ha haşkok te afirandin Her yek ji edem kirin te peyda, îbda kirin te bê heyûla. Her yek ji van tiştên ku me got te ji nebûnê aniye hebûnê, ji edemê haniye afirandinê. Û te bêy madeya eweliye, bêy heyûla evan tiştana afirandine. Fîl cumle çi ewwel û çi axir, el qisse çi mu'min û çi kafir, her yek ji te re vebûne mezher, ew renge di wan tu bûyî muzher. Ev a balkêş e. Dibêje Xwedê çi ewwel û çi axir, çi mu'min û çi kafir, her yek ji van tiştên hebûyî her yek mezher û nîşander û guwahê hebûna te ne. Kafir jî û mu'min jî her yek ji van hebûnana nîşaneya hebûna te ye. Ev renge di wan tibû wî muzmer, tu di wana da hatî veşartinê. Vira da mirov dikare bêje fanî behsa vehdet-i vicûd dike. Temamê tiştê heyî nîşaneyek ji hebûna xwedê ye û hemû jî bi heva girêdayî ye.

Dibêje Xwedê ez çolê mêze dikim ez te dibînim, deryayê mêze dikim ez te dibînim, ez kiyalê mêze dikim çil û çaw û der û deşt û hebûn ez hemiyê de vücuda te dibînim. Evana hemû neynûka hebûna te ne. Bê husnê te nîne wan wicûdek, bê nûrê te nîne wan nimûnek. Her yek ji van tiştê ku me gotî bê ciwaniya Xwedê nimûd û eşkerebûnek wan tune ye. Bê nûra Xwedê ewana nayên xizanê. Yanê her çi heye ji çawa me pêş ve ji got, Neynûk û guwah û sabitkirin û şahida hebûna Xwedê ye. Hikmet ew e batinî yo zahir, qudret ew e xaibî yo hazir. Divê tişta balkêş ew e ku tu hem batin î hem zahir î, hem xaib î hem hazir î. Di benda pêşîn de jî me got, dibêje Xwedê tu wekî tavekê yî, tav rok li esman a, lê perde pêş te de ye, em dizanin tu heyî lê em te nabînin, tu wekî rokekî li pişt perdê de yî. Nîn in te teheyyuz û temekkun emma tu di wan dikî tewettun. Dibê mekan û cihê te tune ye lê tu di wan tiştê ku te afirandî tu wanda heyî tu wanda cî digirî. Mewlewî, yan jî wekî we hûn dibêjin Mewlana, Mewlana ji Mesnevîyê de evê hindî şirove dike, dibêje, Guft peyxember ke Heq fermûde est, men negîrem cawr der bala û pest. Der dilê mu'min biguncem ey eceb, ger me ra cûyî deran dilha teleb. Dibê ez di erd û esmanan de hilnayêm. Lê ez dikarim di dilê mu'minekê de cî bigirim. Kesê ku di erd û esmanan de hil nayê, lê di dilê mu'minekî de cî digire. Tîne ser irfanê, arif dibêjin divê em Xwedê di neynûka dilê xwe de dibînin. Xwedê tu hiç cî de weten û mekanê Xwedê tune lê em Xwedê di neynûka dilê xwe de dibînin. Goya hemû cismek in tu canî, goya hemû şehrekin tu xanî. Divê dibêje qey heçko temamê kaînata heyî cismek in, tu canê wî cismî, tu ruhê wî cismî. Hemû bajarek in, tu xan û merkeza wî bajarî yî. Dîsa mijar wehdete vucûd e. Husna te ye zîneta hebîban, reşka te ye xeyreta reqîban, meyla te ye aşiqan dikêşît, derdê te ye dil ji ber diêşît. Divê ciwaniya te ye dikeve rûyê ciwanan. Ew ciwaniya ku em li rûyê ciwanan de dibînin, pişkek ji ciwaniya te ye. Meyla te ya aşiqan dikêşît. Meyla te ya evîndaran ser ber evînan de dikêşe. Heta meyla te tund nebe, evîndar û berevîn hejî hevdu nakin. Derdê te ya dil ji ber diêşît. Dilê evîndara ji ber derdê evîna te ya diêşe. Şîrîn tekire şeker li perwîz Ferhad ji reşkê eşkê xûn rîz Dibê xwedê yo te Şîrîna seroka Ermenistanê li ber çavê Xosro Perwîz şahê Sasanî weke şekerê şîrîn kir. û te û tu bûyî heger ku Ferhat pêsirên xûnîn birijîne. Birada em naçar in çîroka Xwesto û Şîrînê bi xulaseya wê were bêjin. Dibêje divê Şîrîn te kire şeker li perwîz. Ferhad ji reşkê eşkê xûn rîz. Xosro Pervîz padşahê Sasaniya ye, Sasanî Kurd bûn. Dilê wî û Şîrînê dikeve hev, Şîrîn jî birazîya Şamîranê ye, Şamîran şaha Ermenistanê ye. Peyvên Şamîran û Şîrîn hev jî peyvên Kurdî ne û Pervîz jî peyveka navekî Kurdî ye. Divêj û şeker jî vê derê şîrîn û şeker her du kişî du jin in. Şeker xanima Xusro Pervîz ya resmî ye ya barekirî ye, şîrîn dildara wî ye. Divê xwedê yo divê te şîrîn li ber çavê Pervîz wekî şekerê şîrîn kir. Şîrîn û Şeker û tu bûyî heger ku Ferhat ji derdê evînê hêsirê xûnîn bibarîne. Ca nizanime dema me yê têlê bike çîroka Xosro û Şîrîn dê bi kurtî bêjim yan? Dê bibe dîkele kurtî. Xosro Pervîz mezintirîn û binavbangtirîn şahê Sasaniya ye. Eva Berdevkekî wî heye navê wî Şapûr e. Şapûr ji seferê tê jê re salix dide dibê min li Ermenistanê birazya Şamîran a seroka Ermenistanê. Gelek kes fikir dikin ke Şîrîn û Şamîran Ermenî ne lê her cî Kurd in. Divê min dît û min gelek tarîfa şîrînê dike. Peste hin peste şîrînê dide. Xosro Perwîz nedîtî dibe evîndarê şîrînê. Dibêje here ka tu ça dikî şîrînê dikê min re servax bikî ki ez bixwazim. Şakûr diçe Ermenistanê çend cara wêneya Xosro bi ser bergekî dikêşe û şîrîn jî dibe evîndarê wî wê wêneyê dibe evîndarê şa. Ya xwe Şakûr dibêjê rêkayê ew e ku tu ji Ermenistanê herî medaanî wê derê Xosrû Perwîzê te bibîne. Lê ji çîroka dirêj e min xwe nizamiyê gencewî ev çîroka bi helbest nivîsiye, min jî wergerandiye kurmancî bi navê Xosrû û Şîrînê çap bûye di heft hezar û heft sed û heftê û heft beyta de ye.

Ramîn û Weys du evîndar in û Leyla û Mecnûn jî, Leyla û Qeys jî du evîndarê binavbang in. Ramîn û Weys Îranî ne, Leyla û Qeys jî Ereb in, heman Leyl û Mecnûn e. Navê Mecnûn yê binêşeyî Qeys e, lê Qeys li ber evîna Leylayê şêt û şeyda û dîn û har bû, Ereban gotinê Mecnûn. Mecnûn yanê şêt. Yane navê ne mecnun e, nasnavê wî ye. Divê Yûsif te çira nima Zuleyxa Wamiq te kusa gihanda Ezra. Divê te Yûsif li ber çavê Zuleyxayê kire çirayekî yan jî te çima Yûsif weke çirayekê nîşanî Zuleyxayê da û te çawa Wamiq û Ezra gihanda hev. Ev pişka basa evîndaran dikin. Evan evîndarê ku min navê wan anî hemiyê jî mesneviyê li ser wan a heye. Mesneviya Yûsûf û Zileyxayê heye, Wamik û Ezra heye, Weys û Ramîn heye, Leyl û Mecnûn heye, Xosrû û Şîrîn jî heye. Wana hemû mesneviyê evîndariyê ne. Dûra dibêje Şêxê wekû pênceh hec bijarî dîn kir te ji bo keça û kufarî. Tîne ser çîroka Şêxê Senan û keça Gurcî di hindek hindek jêderan de Gurcî ye, di hindek jêderan de jî Ermenî ye. Çîroka Şêxê Senan jî wehemiyê belke wî dibe. Feqiyê Teyran ji ber ya Şêx Ettarê Nîşabûrî bi kurdî nivîsiye. Şêxek hebû Senaniya, Serdarê Pênc Sed Sofiya, Şêx çû Meqamê Ewliya. Şêxê Senan şêxekî bi nav û bang bûye, pênc sed murîdeyî hebûne. Şevekî xewna xwe da dibîne dibêje ber bi bakur here û dû ra dîsa xewna qatî dibîne dîsa dibîne sê cara ser li hev keça gurcî xewna xwe da dibîne murîdê xwe tekya xwe cî da dihêle û diçe gurcistanê keçikê dibîne murîdê wî ji peyê dike min dê hindek murîdê dû ra diwestin dizivirin şêx tenê dihêlin. Şên wê derê keçikê dibîne, ti keçik dibêje tu eger tu evîndarê rastî ez çi bêjim degme tu xeberan bibikî. Êd şêr dibêje ka tê çi bikî divê tê meyê vexwî, Quranê bisojînî, herî ber beraza Hînga ez ê bizan belê tu hej min dikî. Şêx van tiştê yê hemiyê dike. Kiçik çi jê dixwaze dike. Dawiyê ra şêxekî dî hevalê heye pê dihese murîda hilde diçe Ermenistan yan jî Gurcistanê li wira li zikirxanê dixin û beyta dixwinin. Şêx li ber berazan bi xwe dihese dizivire ber bi zikirxanê tê. Keçik jî dûy ra tê. Ew keçik digijin hev û herd jî wê derê em bêjin dimre. Lê çîroka eslî ew ye ku fekên teyran ku anîn dibêje tu ta nebî evîndarê mecazî, evîndarê zemînî tu nikarî bibî evîndarê heqîqî û asimanî. Pêşta deviya bibî evîndarê zemînî Di nûra Xwedê ku pêş da Xanî got, Nûra Xwedê di çavê dildara xwe de bibînî û bi wê rêkê tu bigihîjî Xwedê. Li Şêxê Sen'an jî hem dîsa dizivire ser dînê xwe û keçika felle jî ew jî guya ye, guya jî tîne ser dînê xwe û herdu jî Li wê derê cih dig jin hev wefat dikin. Geleke sal ser Şêxê Sen'an û Evînayî nivîsiye, di edebiyata klasîk a kurdî û farisî de gelek nav hene. Lê çîroka wê a yekem, yekemîn carê Şêxê Sen'an Şêx Ettarê Nîşabûrî nivîsiye û feqiyê Teyran jî ji ber girtiye. Melayê Cizîrî jî di helbestek xwe de behsa Şêxê Sen'an dike, divê

Ewî wekî Mûsa, Mûsa ça nûra te di dara Erxewanê de dît, ewî jî nûra hebûna te di çavê keçika Ermenistanê de dît ya Ermenî de dît, lewra çû. Ev helbesta me re pir helbesteka balkêş e. Ez ê dîsa bixwînim pir keyfan pê tê. Meyî nenoşî şêxê se niaw nê xelet ew neçû nêw ermenistaw nê xelet mislê Mûsa wî tecella ya te dî ê tu dî kanê xeta hanê xelet. Helwestkarekî Îranî jî dibêje qurbe penceh hec bi cayê awerde bût, umre umrî bûd tamî kerde bûd. Dibê pêncî carî çûbû heca umrê û pêncî salî îbadetê Xwedê kir lê bona evîna keçika Gurcî dest ji dînê xwe kêşa lê ne ji bona keçikê bû. Nûra Xwedê di rûyê wê keçikê de, di çavê keçikê de dît. Em dîsa bizin li ser Memûzînê û Xanî. Xanî dibêje nîloferê naz perwerî kir Ew jî te li mêhrê muşterî kir. Mêhr û muşterî jî dîsa du evîndar in, pirtûkoan jî heye bi farisî. Bala û yê bilind te daw ye ser wan, pawendê belav te daw tezer wan. Divê te. Bejna bilind daye dara Sedliyê û te baldara Tezervê kiriye evîndarê wê darê. Di edebiyatê de heye ku dibêjin Tezerv, kelokê cengelî, evîndarê dara Sedlê ye. Ca di folkolora kurdî de jî ev hinda heye. Dibêje Bejna yaran dara Merxê ez li dorê ketme çerxê Ez î gurg im ewek berxê. Yanî di mesela evîn da bejna bejna bilind a dara Selviyê di folklora kurdî de jî heye. Sorgul tekirin ji xarê peyda, bulbul tekirin hezarê şeyda. Dîsa dizivire ser ezemet û mezna Xwedê dibê Xwedê tu Sorgulê bi wê nermî û nazikî û xweşikiyê ji dirikekê derdixî, ji qîfarekê, ji qelemekê çêdikî. Qudreta te heqa ser. Xoşrengî te da giyayê sorgul, xoşdengî te da newayê bulbul. Dibê te ew reng û rûyê xweşik daye sorgulê. Te ew dengê xweş û ki dilrakêş daye bilbilê. Hemû nimûne û nimûdên qudret û karîna te ye. Ronahî te da û serê şemalan perwane kirin bi şewqê talan. Di edebiyatê de heye ku min-minîk evîndarê ronahîya şemalkê ye. Divê te ronahî daye serê şemalkê û tu bûyî heger ku minmînîk xwe li ber agirê şemalkê dişewitîne. Evana hemû miqedeme ye ji bo evîndariya me Muzînê. Yanî me Muzîn tenê evîndar nînin. Ev hemû tiştê ku min gotî evana jî evîndarê hev in. Mehbûb te çêkirin di dilkeş, meczûb te pê kirin muşewweş. Ev îşq û muhebbeta di dil de, ev zulf û selasilê di mil de, aya te ne çêkirin miqawil, her yek te bi hev kirin miadil. Dibê hemû tiştê ku te afirandiye te miadila wan çêkiriye. Te guc bo bilbilê çêkiriye, Te ev evîn derana hemû bo her çi yekî diye yêne hîç tiştek bê tune nîne û mirov dikare lê re da bêje ku mesela dualîsmê Xanî metreh dike. Gelek kes dibêjin Xanî dualîsm yekîmîn car e ku ewî di edebiyata kurdî de dualîsm aniye metreh kiriye lê di alîşm de beyta Memûzînê yanê Memêalan de jî heye, dûra de jî hemû tiştê cot cot dijî hev in. Yên heta qehremanên wê jî. Ayîne te çêkirin mukerrer, husna xwe di wan te kir musewwer. Divê te neynûk te çêkirin. Lê mebest re ji neynûkê, çawan pêşda jî got, hebûnên cîhanê hemû kaînat weke neynûkekê ye ku vücûda Xwedê tê de diyar e. Husna xwe di wan te kir musewwer. Te ciwaniya xwe di ciwaniya van tiştê te afirandî de Tewrada tesvîr kir, kişand.

li pêş totiyan girt, davik te li pêş koviyan girt. Davik û ayîne divê ev neynûkê ku me got, ev ciwaniya wekî teleyekê, wekî davikekê ye ku tu pê evîndara dixî davikê. Davik hene tele. Dehfek Divê ayîne ji wan weye ku av e, ew ekse ji wan weye ku tav e. Dewra Dixanî tiştekî balkêş dibêje, gelek divê hindek nêçîrvan hene ku neynûkekê di bin dadinin çolekê, Kovî û Nêçîr gava wê neynikê dibînin, dû li va fikir dikin ku ew neynika av e. Ber bi wê avê diçin û dikevin davikê. Ew tîne ser dîsa evîndariyê. Divê evîndar neynuka ciwaniya te dibînin û diçin dikevin dava evînê.

Av e, lê ew ne av e, ew dav e, davik e. Ew davika jî çi ye di rûyê dildaran de? Daneyê daw û zulf û xal ê. Gelek helbestkarên klasîk zulfan wekî davikê teşbîh dikin, xala di nav zulfan de ya li ser sûret jî Weke dendika ku tu davejî nav davikê, to vekî direşin ser davikê ku tey û tu warin bona wê toyê herin, herin heyê dendikê hildin lê nigê an dikeve tedikê û gîrodar dibin. Meqsûd ku bû ji pêş ve hazir dê qestê bikin cemî ê nazir, totî bi xwe ma û şeker dirêjin, her çî dibihên ewê dibêjin. Wê meqsedê muxteser dibînin, pawend dibin, gelek dimînin. Meqsûd û muradê diz bi şayî, emma tu tu zil û min teşayî. Ev tikek ji Ayetelkursiyê ye dibêjim. Divê tu çi bixwazî tu ewê dikî. Di dû re tîne ser mesela şeytên jî dîsa ku ya de dibêje, divê adem Ji te ra hîç ibadet û nimêj û itaet nekî, te Adem kire sertaca hemû mirovan, hemû kaînatê. Lê Îblîs temamê temenê xwe di xizmeta te de bû, bihust bihust erd tîva îtaet kir, dilê te nexwast, te toqa lanetê kire estî. Her çî te divê bibî zelalê Pawende dikî bi zulm û halê Eger tu bixwazî yekê li rê derxî Tu gîrodarê ewî gîrodarê zulm û halê dikî Yanê gîrodarî evîna zemînî dikî Nahêlî tu evîna zemînî ber bi asman here Ev ê hindê dixwazibêjim. Divê heta tu, tu nexwazî, tu nexwazî ew ê ku gîrodarî Zilf û Xalê bûye dê hen wek murada bimîne, êdî zêde naçin. Lê tu bixwazî di wê merhelê, wê meqamê derbas bibin, digije ji evîna mecazî derbasî evîna heqîqî dibin. Her çî ku tu bînî ser hidayet, vê ra bigirî bikî enayet, hazir wî dibî meqamên me'lûm, ger xadim e wî digêrî mehdûm. Dibêje Xwedê tu her kê û her çi hidayet bikî û tu destê wî ra bigirî, eger ew

Dersa ku bi xef te gote Edrîs, elbet te diçû meqamê teqdîs. Îblîsê feqîrê bê cinayet, hindî te hebû digel inayet. Her rojê dikir hezar taet, lewra bi te da wî îstitaet. Dibêje Xwedê te dilê te xwest te bêy sicde Adem kire qiblegah û mescuda temamê mewcudata. Dilê te xwest te Îsa bire bilindaa asmanan. Dilê te xwest te Îdrîs di cinnetê de herezindî hêla. Lê dilê te şeytên re nexwest Şey, divê îblîsê feqîrê bê cinayet, divê îblîs hîç cinayetek nekir û tiştekî xerab nekir û hindî ku hebû te ra îtaet dikir, hindî ku enayeta te hebû te bera xwe didayê, hindî ku te nezera te li ser bû te ra îbadet dikir. Lê gava ku te nezera ser rakir êdî topa lanetê kete îstî. Dibêje wî secde nekir li xeyrî mebûd, gêraw te ji ber derê xwe merdûd. Yek secde nebir li pêş exyar, qehraw te kire muxelleden nar. Dibê şeytên serê xwe ji xeyrî te re xar nekir. Çün şeytên gote Xwedê ku tene ez serê xwe te re xwar dikim, kesî re xwar nakim. Adem çi ye? Ez berî Adem hebû me Adem ji axê ye ez ji nûr û êgir im. Divê secde nekir lê te ew li ber derê xwe raqetand. Di qehra te ew kire muxelledun nar heta hetayê di êgir de bisoje. Ev qise ji hikmeta te aga ferdek menedî tebarekella. Divê xwedê û kesî çi tişt ji hikmeta te nezanî. Çawa dilê te dixwaze tu we dikî. Sahib şerefê xwedanê lewlav derheqê te got ma erefna. Divê Hezretê Mihemed jî di heqê te de gotiye ku Xweda çawa ye min nizanî, ez jî nizanim bêjim ka xweda çi ye û çawa ye. Divê gava ku pêxember nizanbe tu çi yî, îja xanî bi nezaniya xwe derheq gumraw bibe tu ne dûr e Elheq. Îlla ku meger muîn Xuda bit yan rahûberê wî Mustefa bit. Ya Reb tu bi heqê Mustefa kî xanî bi xwe ra tu aşina kî. Bila li ser e, bila li ser e, bide serî, bide serî. Xanî dibêje di vê gava ku Pêxemberê te nizanî tu çi yî, lê ezî feqîrî belengaz eger li derheqê te de şaşiyekî bikim dûr nîne ez jî dikarim di bara te de şaşiyekê bikim. Îlla meger ku Pêxember be alîkarê min û rêya rast nîşanî min bide. Ev benda lêre de tewa bû, benda duyê bû. Niha eger pirsyarê we hebin yan rexneyên we hebin hûn dikarin bêjin eger ez bikarim bersiva we bidim. Kerem kir. Usta dawiyê te dît e besa secdeyê kir. Xanî li wê divê secdeyê kir yan secde bir?

Secde nekir, wî secde nekir li xeyrî mebûd. Secdekirin jî heye, secdebirin jî heye. Nivêjkirin jî heye, nivêjbirin jî heye. Nivêjê tu kesekî re dibî, gelê tu serê xwe jê re hal dikî. û nivêjbirin gele Firdosiyê Tusî Xwedanê Şahnamê gele cara li cihêk bêje filan şahî xwe li ber şahê Îranê tewand dibêje şah re nivêj bir yane xwe xar kir. Pirsyar.